Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, haut wëll ech iwwer eis Nationalsprooch schwätzen, Lëtzebuergesch, wat méi ass wéi just e Kommunikatiounsmëttel, et ass en Deel vun eisem Patrimoine an eiser lëtzebuergescher Identitéit. Fir eis ass d'Lëtzebuerger Sprooch nach ëmmer wichteg an op der éischter Plaz vun alle Sproochen, déi hei am Land geschwat ginn. Dëst weist eis, dass trotz der Präsenz vun anere Sproochen, d'Lëtzebuergesch wichteg bleift a sech an eisem multikulturelle Kontext weiderentwéckelt. Lëtzebuergesch war nach ëmmer wichteg a wäert dat och an Zukunft bleiwen. Et ass en ontrennbaren Deel vun eisem Alldag, vun eiser Kultur an eiser Identitéit als Land. Elo kann ee soen, dass jo awer vill Leit hei am Land guer kee Lëtzebuergesch kënnen. Jo, dat ass net ganz falsch. Awer hei gëtt et e grousse Mee. Well et ass gutt, dass déi Leit hei am Land sinn, och wa se kee Lëtzebuergesch schwätzen, well si schafen de Räichtum vu Lëtzebuerg, deen eise Liewensstandard erméiglecht. D'Pirate verstinn d'Suerg, datt d'Presenz vum Lëtzebuergeschen a verschidde Beruffssektoren net esou grouss ass. Et muss een awer och realistesch bleiwen. Et wär schwéier, all Posten ze besetzen, wann een elo géing ufänken, fir eng Kandidatur an alle Beräicher Lëtzebuergesch virauszesetzen. Dat géing eis virun onstëmmbare Herausforderunge stellen. Mir sinn op ausländescht Personal ugewisen. Mir Piraten verstinn awer och déi Leit, déi zum Beispill mam Dokter mat enger Sprooch, déi se net verstinn, konfrontéiert ginn. Vill Leit leeën am Alldag Wäert drop, sief et op der Aarbecht, am Buttik oder eben beim Dokter, fir Lëtzebuergesch schwätzen ze kënnen a verstan ze ginn. Jo, grad wann et ëm déi eege Gesondheet geet, da wëll ee sécher sinn, verstanen ze ginn an ze verstoen, wat fir e gesondleche Problem een huet a wéi dat och sollt traitéiert ginn. Fir eis ass dofir wichteg, datt d'Léiere vun der Lëtzebuerger Sprooch an Zukunft nach méi gefërdert gëtt. Mir mussen dofir suergen, dass d'Offer fir Lëtzebuergesch ze léieren iwwerall am Land assuréiert ass an d'Leit dofir motivéiert ginn, fir sech dofir unzemellen, ouni dass et zu engem Zwang gëtt. Hei kënnen d'Betriber an den Ae vun de Piraten nach besser ënnerstëtzt ginn, fir dass och si nach méi a verstäerkt hir Salariéen proaktiv dozou motivéieren, fir sech fir Lëtzebuergeschcoursen anzeschreiwen. an dat och als Gewënn ze gesinn. Hei musse mir virun allem och déi Leit viséiert ginn, déi am professionellem Alldag mat Clienten a Kontakt sinn. Mir mussen dann natierlech och dofir suergen, datt et genuch Plazen an de Course ginn. D'Regierung muss hei endlech hir Verantwortung huelen, well grad bei de Coursen bei der INLL ginn et enorm grouss Waardelëschten. An de Congé linguistique existéiert zwar, mee et ass en administrativen Albdram fir all Patron. Et ass och wichteg, d'Digitaliséierung ze notzen, fir d'Sprooch méi zougänglech ze maachen. Den LLU.lu ass do e gudde Schratt, mee et muss weider ausgebaut ginn. Mir ënnerstëtzen, datt eis dräi Amtssproochen an der Fonction publique obligatoresch bleiwen, a mir gesinn d'Méisproochegkeet als eent vun eise gréissten Atouen am europäesche Kader. Mir verstinn d'Suergen an d'Empfanne vun de Leit a mussen zesummen un neie Weeër schaffen, fir dass d'Leit fir eis Sprooch ze begeeschteren. Eis Méisproochegkeet ass e Garant fir eise Wuelstand, fir e gutt Zesummeliewen an e staarkt Mateneen. D'Valoriséierung vum Lëtzebuergesche beräichert eis Gesellschaft. Feiere mir! a benotze mir eis Sprooch net nëmmen als Ierwen, mee och als Pilier vun eiser Zukunft. Mir hale Lëtzebuergesch lieweg an zentral an eisem Alldag. Zum Schluss wëll ech awer nach soen, dass hei am Haus virun enger Zäit nach Franséisch geschwat gouf an dëst awer elo op Lëtzebuergesch ass, wat mir Piraten nëmme richteg fannen. Ech soen Iech Merci.